pane maartist eh, echikadzi mm -hmm. do you think vane fair chance yekuva in the music business as compares to their counterparts varume
unoona semaone rangu mm. kudhara kwangu ndanditombo rine pfungo yawina ayo autofunge usina kutaura uona kudhara ndandine pfungo yekuti maartist echisikana anodzvinyirirwa ndikatombogadzira ridhimu rainzi mm, maiziko eh, but pane rimwe racho so rainzi ranga rina vasikana chete mm. iroro raiimbwa nezvemaequal rights chichi kuti vasikana kana vachidaiwo vanofanira kuwanikwa kwese kana vachirirawo kana vachidii mm. zvese but at the same time ndakazofunga futi imwe pfunga yekuti no vasikana futi ka Vane chimwe chikuzvi chinungo chacho chekuti nekuti ndiri musikana haa haasi kuda kutraya jamani isi tinotraya jamani mm. tinotraya zvekuti gori ndichitozama kuti ndoita nomaite se but musikana anogona kuita situation iye ungomwa kana one ungori ningirini kungoimba kana one song mm. wabata otofila kutoti haa ah, zvakadhakwa handisi kuti dzikombostika wozomuona after a year saka ina feel like kudai vasikana vachimukoi handiwo ndaunochemera uda kuenzana nesa nechirume mm. ngatingodini kana ndichimboteni masongs artist wechirume iwo imboteni karekoda mustudio hauzoshaya kana one pa ten ipapo inodiwa newani so ina just feel like kuti vasikana vanonazozviregerera chamani kuita chimwe chikuyema chaya chekuti eh, ndikudzvinyirirwa ndikuita sei chimbotanga waimba ndikakutora kuti ndipa riddim zvaifanira riddim randikabudisa musi unonoyo rinonzi neande riddim ndina vasikana two lady b nadarula ipapo cha rine masong about 35 vamwe 33 vese vamafesi you get point yandikutaura hazvireve kuti nandi ndikushandira ini ndini munhu anditoda kutoshandira nasikana ukatasa ndakamboita rimwe futi conscious range lies of the heart ndakatozoita zvaizvo kutongoti ndakangonoswa pasim celebs zvichinzi pane ridim ndakatanga kuti ndakatomi ndingatenge kuburitsa vasikana but aburitsa five ndo pandakazotanga kufonera navasikana anenge six seven zvatotauya kuzoimba paridim after rabuda ndava ndazoburitsa vakomana after vasikana But why unenge uchitraya kuda kubalance kuti maya vasikana vaone kuti uda kutraya kuvapusha but iwe nerimwe side havasi kuzvipusha saka ndiona nga vanorelaxa too much hakuna chinonzi kudzvenyerwa mangoma ha munoimba jamani imba handikunyeperera ha mapersonal sezvandanichikuudzwa kuti ini mazwi ekutangira tofunga kuti maartist ari kuvhaira but ndasati ndasvika jamani ndaze ndasvika pamba unenge bvunza nzoka rekodani timbonzwa zvawakarekoda interview chaiyo ukaenda kubasa unokabvunza kuti tione zvawakabva nazvo kuchikoro buritsa kama certificates woburitsa kuti ndakabuda nema b kana nema u ivo ndovakusaridzwa kuti ma u ako yatinomadira kana tese hatimade ndosemu nemagitare jamani kuti toshanda nemunhu yanenge ada kuona zvawakamboita saka kana pasina zvawakaita iwo hapana okay. Do you know, like, the reason why ndakubvunza nyaya yevasikana mm. pane nyaya yaitenderera like a few years ago yekuti maproducer mazhinji anotora advantage nemaartist mazhinji of vasikana vanenge vachitraya kuda kuti vadi anzi anotora advantage ye yekuti vanhu vanenge vari in position of authority obva aita se obva amuti tanga wandida haa but king tisada kuda kusimbisa tomboti ini nanamelas ndiringori ndega ndiringori singo ndagadzira magitara angu ese yarira rira rira munonitaurira imimi kuti bcause vasikana vakuti vakanaka zvekudaro here zvekutoti tikatodaro zvino tikabuda muroad mugermany chingo ndakangopfeka kana hembe ndakanzi timani chichimond tsaya ndokufamba kana nefour maartist ndingashaya vasikana sikaita zvemagitara here jamani handishayi saka ini ndikuti vanhu ngavasawande ini ndichamandofarira ska even ukabvunza i think wondozviziva ndaisitombofamba should be 2018 ndaiita mashows vasikana chete ndaifamba nalips faceless joela nalady b ndaingoita vasikana chete ndaienda navo kwese mashow wabata ndichitowo zvaizvo ndinoda kutobatsira ini ndinotoda vanhu vanoda kushanda chamani saka ini tinononge ngatisatsvage panhu pekuwanda napo kuti ndazoenda kustudio rambaka kana akuramba kukurekodha woenda kumwe mastudio mangani kujamani chiendaka kuna vasingagone woburitsa masongo acho masongo anongorira jamani wabata saka iwe wai udoramba udaura nguva wandira wachingoti ini ndakazoenda kunika ndikudiwa saka handisi kukwanisa kuimba boza wana tima ndokuda ko oskida apa here oskida obva asvika futi atari kuda tamuka futi ari kuda level zoti ari kuda voraiti ko cashlips ari kukuda futi Haki. Ndonange ini pamwe pacho ndozoona kunge eh kurelax kwevanhu. Kutsvaga peku pekuwanda napo. Paya pekuti baba vemba vashaya mari mumba. Wabada. Wobva wakuda kuudza mukadzi ndabirwa shamwari ndichingodei ndichikuburuka kombi ndabva ndabirwa wangu mukadzi anye kuti wabirwa. Kufanira kudzokera unotsvaga mari kuti vaya vadye nevana. Wabirwa yes it's fine. Saka uda taitese. Wairara nenzara.

Usa discourage or udzoserwa kumashure nezvinhu zvekuti ndakazosvika kuna producer nhenga akati akundida kuti uimbe. Ona. Enda kane mari unobhadhara. Womupa mari yake. Kana asiri kukwanisa enda unotsvaga mamwe maproducer akawanda. Haungadzoserwe kumashure nemunhu one German. Iwe unenge wasvika sei? Do you know sometimes German pakanzi kana pa party chaipo. Muri pa party. Do you know pakasvika kana wasikana 4 5 vanhu vechirume pane wanotongoona kuti ah, uyu anosvikirika. uyo anosvikirika kuti ukona kuti dai kuti musofta iwe usave munhu iye iwe munhu ungoti varume ngavatotya tindosvika here apa mm, anotyisa bozi ukasvika uine chimwe chaya chekuti im open boys hamuna tongoona ngori open mm. you're open for everything saka ndiononge vanhu ngavasa Dzoserwa kumashure just because ndaenda kustudio ndanzi naTman ndokuda kuti uimbe. Ibva kuna Tman enda kune mumwe. Kana usina mari hasela wangu. Waona? Ini ndonzogara ndichiudza vasikana vando vandotoshanda navo kuti wangu kana muchidaita zvechihure zvekukomana zvechi musaite navo nemagitari. Musaite navo nekuekustable, musaite navo nemustudio. Kana usina mari it's better unohura nevakomana vasinei nezvemagitari vokupa mari wonobhadhara studio yako woimba. Because the, the moment wachada kudhila neni nini ndikangonenzana newe zvatodhakwa ndikosotofonana namwe profesa ndolinga neta ausamborekodha agona akadhakwa uyo anozodai anodai anodai anodai saka ndoona kunge ngausadzosera kumashure nenyaya one yekuramba bhozi nyaya yaitwa nemakore jamana chimwe ndakazoenda ndikasofrwa jamana isi tachenda nana sindi nanani nana tererai nanani nana paulin chimbovabvunza kuti vane one ndiero vakambonzi tokudai vane makore mangani vachimba vasikana vaya varingoriko nanhasi ende vachiri kungorekodha jamana Why iye ari kuzoti inini ndikaenda kustudio ndonyengwa? Akanaka stere kupfuura unheze? Eh, nyaya totaura iyi ndo perception ine vabereki kunzoko kuti vanototi haiwa vana vedu ati ndosaka tisingade kuti vadai But inini se- Wazvisapoinda yacho. but inini semusikana ka ndinonoudza mai yangu kuti mama don't worry uku ndezvekubasa amana kune vasikana vanotopiwa mukana ishe hatina na vasikana tinorekodha toti mai vanotouyawo musiya mustudio kutomuperekedza even inge kusatopinda kumuperekedza wongopaka mota panze toti ndandida kuzosiya mwana aya kusession otorekodha woenda voti kana mapedza mozondiudza havanei nazvo jamani mucharekodha nguva yemuchadii saka ii waya ari yega anozongonzi ini ndiri kudiwa why saka ini ndonongera haiva jamani mabasa ngaite serious nebasa raka jamani kana manager chaiyo kubasa anotoyanzoona kuti uyu munhu anotoshandira naye uyu anosoftika pane mumwe ndinoti uyu asoftika jamani saka iwewo zviite munhu asingasoftike usangoende ungonoti e hatisi kuti munhu kugara uri serious Eh vanosekera nemi chese but pane munhu paandiona ega kuti uyu munhu ane malimits haasvikika. Mm. Hausvike German pari. Iwo untoziva kuti naumwe asikana utoti mm, ndosvika apo. Mm, anotyisa. Even nyange muchitosekerana so unongo tinoti akamusimaira ah, kanje kuda kungo tingowirirana panapa. But the moment ndichatanga kuda kuchinja ndakudaisa nyaya mukudanana hatiwirirana. Yeah. Hapo sidai vasikana vese vaidaro German vasikana tikashanda nodai ndakadanana navo vese. otherwise kana wabvunza wese hapana kana one ndechitoti masister nangu zvitori nani titoenda titoti boys ndichagirewo kabhebhi kana chida muzvimabhebhi tsiri kwii ndokudii ini tiri kushanda tese mabara omwira zvedu mvura mm. aidringiri paine boy
alright eh ngataurei nyaya yemanagement tiri mm. kustudio kwatiman mm. how have you managed or are you managed uh, of, all, of all these years kuti uve sustainable ne ne the money inenge ichipinda ne inenge ichibuda mu studio mako munoona king zvinoitika ini nangu ndakazvimirira siyeni mm. handisi kudiscourage vanhu kuti vasamanejeki or vasamanejeka vasaita sei mm. but ini ndakazvimirira hamukona music yedu yemuno muchamana mm. yakati hainyatsounze zvekudaro saka especially isu semastudio amene kana ariwo mapindiro uriwo mubvunzo wabvunza hazvo but isusu semastudio ndinoona kunge zvekumanejwa zvekuita sei zvemari zvaungozvitaura zvekuita sei haa ah, jama ndinoona kunge unongozvikwanisa kutozviita munhu uri wani muone rangu okay.
because munhu yaari dafuti mari ka wabata manager wacho voro vachazodii or vachakumanejera mari dzako saka ndinoona nemamiriro akaita zvinhu unopedzera manetsana vanhu but vanhu vasingatoziva kuti maya kutori na mari rasta kunzoko dzishoma iwe unoziva here mari dzishoma idzi chamai mavhidhiyo chaicho vanhu vanobhadhara mari vangani vanoda kubhadhara wabata vangani ini ndakati unozodzi mari pastage kusvika kuti wangu ini ana ee eh, ndakarekodha vanhu jamani vese almost 90 percent ematisi emuzimbabwe saka hapana nidi yoti atisi anechatoda kusumudza timani vene mari yangu woimba ndauraramoka nemhuri wabata saka ini ndonange kutozvimanejera zvinhu wega it's fine it's different from artist artist obviously anotoda ke manager for mabookings for cheap because kuti utora naartist direct zvinonetsa but inini saproducer ndifunge kuti ndinganide kumanagerwa or kuitwa sei naanyone ndinononge ndinozvikwanisa mheno kana iwe winaye Eh, haisei dodo isusu asi mwanzvego unobvunza so pezere tekutenhesa takuda kutoziva kuti pamwe naye
ee ipapo tindopise point yanambotaura
asi apa usati wapindura mbuzo unaye here thank you very much takafanana
inini isi tinoshanda tiri two
nemuchini wandakuratidza ari kumashure kwako jilo tisu tinoproducer music tiri two hatitodi umwe munhu anotibatsira wangu tiri maproducer muno inini naiye Okay. Haatodi manager paari iye because anotoziva kuti apa German manager vachauya handikuona tiri two. Yeah. Toda manager kuti ati manager muno. Manager zvatingatite ndezvekuti tikatoona mwana edu atonetsa tinotopasirana. Anga nditi wangu uyu ndiyanyoziyana naye ari uyanyonetsa. Saka ini ndatongomupasira kuti zvakati. Ini ndongoitawo same thing futi ndomupasira.